CBN a rak zotu nan dihlak tein nang kut kan in tlaih hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum January hleikhat zanlei sumlam pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. SAC ralkap nih Camp Victoria aka ruangah CNA ralkap panga an nunnak a liam. Chin ralkap headquarter camp Victoria cu sac ralkap nih nizan January ni hra zanlei sawmlam pali le cheu hrawng ah jet fighter panga in voi nga bom a thlak caah CNA ralkap panga nih ram le miphun caah an nunnak an pek tiah theih a si. sac ralkap nih vanlawng cu India ramri chungin a rak zuang i Camp Victoria ah bom a thlak hi a si i India ramri chung zong bom a tla ve tiah theih a si. SAC ralkap nih bom thlak ruangah an nunnak a liammi CNA nusal ṭha pasal ṭha hna cu upatnak sangbik kan in pek hna. Camp Victoria kahdohnak kongah ICNCC nih duhlonak cathanh an chuah. sac ralkap jet fighter nih Camp Victoria an kahdohnak cungah Interim Chin National Consultative Council ICNCC nih duhlonak cathanh an chuah. January na hra sanlai sawmlam pali le cheu hrawng ah SAC ralkap jet fighter nih Chin National Front Army headquarter Camp Victoria cu bomb in an thak ruang ah CNA ralkap panga an nunnak a liam. Bomb lungkhatsawng India ram chung ah a tla. Atu bantuk in Camp Victoria an kami cung ah fakpi in kan do tiah Interim Chin National Consultative Council ICNCC nih cathanh an chuah. Hi bantukin kahdohnak an tuahmi hi minung lungthin loin tuahsernak a tuahmi a si pinah rampi nawlngeihnak an laknu in Chinmi hna tal in tlangcungmi hna an duhmi le ramkhel lam i an phi an kawl lo pinah an duhmi zong fiang tein an langhter lo. Culengah kum tawni le kum kul le kum thum kum chung cu kahdohnak kan ngol an timi zong lih le hrokhrawl a si tiah an langhter. sac ralkap nih camp victoria an kahmi hi ramkhel mit in zoh ahcun a fak tukmi palhnak a si cupinah sac ralkap nih camp victoria a kahmi hi sac a hram bongh dingin ral a tutu chin miphun hna caah lungfimnak le thazaang i lak ṭhannak caah a si tiah an langhter Atu lio caan cu caan har lio a si bantukin sac ralkap tei khawhnak dingah kan zapi in i fontom caan le lungkhat in rianṭuanṭi caan a si i a biapi tuk. Kanmah le si khawhnak zawn cio in sac ralkap doh dingah Interior Chin National Consultative Council ICNCC nih Chin mizapi cu forhfialnak an tuah hna. Mindat ah kum le sarih nu pakhat cu sac ralkap nih an ka thah. Chin ramkulh Mindat peng number three Lilawng khua ah kum le sarih tluk nu pakhat cu sac ralkap nih January ni kua ah an ka thah tiah theih a si. Sac ralkap nih an inn ah an va kal hnawh hna i kum lei sarih tluk nu pakhat cu an kah thah. A u nu zong meithal kuan nih a hnakhaw ah a khen i a hliamhma a fak ngaingai. Si-inn le si-khan kalnak kong ah harnak an tong tiah tualchung mi pakhat nih a chim. Ka tha a tongmi kum le saritluk nute i hringtu a pa zong sac ralkap nih thirphawng ding ah an rak tlaih i a rak zammi a si. Cu hnu ah sac ralkap pawl cu an kir i thirphawng ding ah an tlaihmi pa a inn ah an kal i a fanute an ka thah hi a si tiah an nih nih a chim. sac ralkap nih an ka thahmi nute i a naupa le hringtu a nu zong an zaam i atu tiang an chungkhar an i pehtlai kho rih lo tiah theih a si. January niruk ah sac ralkap nih Mindat peng Taingan number 3 lei ah rallam an sial i lam thum ah a ummi khuate ah Khuami an facang, chiti, chite le a dangdang thilri zong an firpiak hna tiah Mindat khuami pakhat nih a chim. Zomi Federal Union nih ngaihchiatpinak cathanh an chuah. Chin ramkawl Tedim khuachung New Haimual ah nizan January ni hra ah ZFU PDF zolen in ralkap pakhat a simi Mountain Eagle Defense for MEDF in U Larindri a kum kul le kum sarih cu ram le miphun caah a nunnak a pek tiah theih a si. Ram le miphun caah rianṭuan in a nunnak a pekmi U Larindri i chungkhar cu ngaihchiatnak kan in hrawmhpi hna i upatnak sangbik kan pek tiah cathanh an chuah. Hungmalen ah sac ralkap le SNA ṭangṭi phu cu PDF nih an doh hna i ralbawi tal in pariat an thi. Sakae ramṭheng Hungmalen peng chungah sac ralkap le PDF kar kahdohnak a chuak i sac ralkap lei in ralbawi tal in pariat an thi i hliamtam an tuar tiah thawngtheih a si. sac ralkap le SNA ṭangṭi phu thazaang zakhat hrawng nih Hungmalen peng Nan nam maw bazaar pawng ah a um i PDF cheknak keih cu January ni nga ah thawk in January ni kua tiang nili chung kahdohnak ah sac ralkap lei a thimi an um tiah HPDF 124 sin in theih a si. sac ralkap nih January ninga zing in an rak kan doh caah kan kuan tlawmpal le ral ah hmanmi thilri cheukhat pawl chiahtak in kan kei cu kan chuahtak. Cuni zanlei ah kan kei cu kan lak khawh ṭhan. Kahdohnak hi nili chung a si i sac ralbawi pakhat tal in ralkap pariat an thi i tam hliam an tuar. Kanmah lei zong in

Salenci ah sac ralkap tilawng pakhat cu PDF phu nih an doh. Sagaing ramṭhen, Salenci peng ah sac ralkap tilawng pakhat cu PDF phu nih an doh tiah local PDF i ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. January na hra zing sumlam pahra ah Mungyawa ah a ummi ralkap thazaang sawma hrawng nih an zulhmi tilawng pakhat cu Salinci peng Shwekung khuapaung ah PDF puli nih an doh hna tiah theih a si. Hriamngan pawl in kan doh hna, a hliammi le a thimi hi theih a si rih lo tiah Local PDF phu i ṭuanvo ngeitu pakhat nih a chim. Cu kahdohnak cu Black Shadow PDF, Black Wolf Fighter, Salinji Jesus People Defense Force, Dharmasai Brigade, Yemabin Battalion 28, SRA PDF le Local PDF pawl i fonh in an domi hna a si tiah theih a si. Pilin ah sac ralkap motor rung cu bomb an puah hna i sac ralkap pasarih an thi, pathum hliam fak ngai an tuar. Ceuko le Bilin kar ah sac ralkap thipharmi tlanglawng cu bomb an puah. Mun ramkulh Bilin peng ah sac ralkap motor rung cu bomb an puah i sac ralkap pasarih an thi i pathum hliam fak ngai an tuar tiah PDF nih an chim. January nihra chun sumlam pakhat hrawng ah Bilin peng Doyet khua Shwe Indong ah SAC ralkap motor rung caw KNLA PDF tangti phu nih bomb in an puah hna. Bomb nih motor pahnih cu a khen i SAC ralkap pasarih an thi i pathum cu sizung ah an thlop hna tiah theih a si. Nizan bomb kan puah hna cu Shwe-in Dong an tumnak Bilin le Tathong kar ah a si. SAC ralkap motor pahnih a rawk. SAC ralkap pasarih an thi i pathum hliam fak ngai an tuar tiah PDF nih an chim. Cun January nahra zan sawmlang pariat ah Moon ramkulh Choco le Bilin kar ah SAC ralkap thil a phormi tlanglawng cu KNLA le PDF tangti phu nih bom an puah tiah theih a si. CBN a zotu a ngaitu nan cung ah lunglawmhnak tampi kan ngei.